Belê temaşevanên hêja wêjehezên delal, em careke din bi bernamaya xwe ya bîra wêjeyê bi hev re ne. Em dîsa li bajarê rengîn Batmanê ne. Mêvanê me yê îro nivîskar û helbestkar Çetîn Lodî ye. Em ê li gel Çetîn Lodî behsa berhemên wî bikin û di heman demê de behsa têkiliya di navbera wêje, bûyer û hestan bikin. Belê.

Ava Cirnik, Pînê şalên şevînî û rûyê xwe yê tenî min bêriya xwe kiriye. Fanoriyê gilîzgirtî pora giş zimanê pê etab. Searayê devikê metera min bêriya xwe kiriye. Ax xwarin û berû gilûlû hev dibarin Dê şîr û bav şekir. Mêşin û bizin min bêriya xwe kiriye. Ser guvên Behndaî ew û mela bang didin, Xwe ji dihezirim, gund û bapîr û dapîra xwe min bêriya ejdadê xwe kiriye. Belê temaşevanên hêja, em bi vê helbestxwandina, helbestkar û nivîskar, Kek Çetîn Lodî gelek xêrhatina wî dikin. Hûn gelek bi xêr hatin be nameya me ya bîra wêjeyê. Dilê we sax be, dengê we li dinê be. Zor spas mamoste. Maliya vatikim hûn jî bi xêr hatin ser çaver. Gelek sax bin, gelek spas dikim. Kekê Çetîn Weke em dizanin heta niha pênc berhemên we hatine sazkirin, hatine weşandin û demeke hûn wêjekariyê dikin, nivîskariyê dikin. Hem helbestkariyê hem nivîskariyê. Lê pêşiya ku em derbazî serboriya we ya helbestkarî û nivîskariyê bibin, em dixwazin çetîn lordî nas bikin. Hûn dikarin bi çend hevokan çetîn lordî bi temaşevanên me bidin naskirin? Belê. Ez sala hezar û neh sed û heftê û heşt a li gundê Lihê, Dihê, Êlûdê ser Sêrtê hat me dinê. Heta duwazdeh saliya xwe dibistana seretayî min li gund xwend û ji notî vir ew e teqrîben sî sal e jî El Batmanê dijîme û û jiyana xwe ser wêje û ser karê ku devariya xwe jî etariyê dikime. Belê. Bi rastî jî serboriyeke we ya gelek balkêş heye. Yanî li gelek derên cîhanê ev tişte nayê dîtin. Qenebekêm tê dîtin ku mirovek, Ji etariyê berê xwe bide nivîskariyê. Gelo sedemên ku berê we daye helbestkariyê nivîskariyê çi ye? Bandora etariya we Bandora etariya we çawa li ser rêvekirina helbestkarî û nivîskariya we bûye? Belê rast e mamoste bi rastî tê hin tişt ber xwe de nayên hin tişt bine ku sedem ew tişta ku dilê mirov de de der yek ji wan jî salê nod û du dua de bûyerek gund qewimî kurapê min jiyana xwe dest da temenê salekî ji min meztir bû Ew piştî ku wê teqînê de du saet li dest û piyê wî geriya neyt din, ew tesîra wî bi rastî ji ser min zêde zêde daw kirin. Ji wê rojê pê de min dest nivîsandinê migwazê bikim lê pêtir wê demê ser tirkî migwazê binivisînim. Paşê min. Xwe re peyamek da. Helwestek min peyam da, min got heta ku nefesa talî tenê ji bo çanda zimanê kurdî ye, ez ê bi kurdî binivîsim. E heta talîye jî xwedî wê helwestî min. Belê wisa dixuye we ji bo bîranîna Wî cangoriyên bê jîn û di şexsê wî de ji bo bîranîna hemû cangoriyan we jî xwe berda bîra kurdayetiyê ji bo parastina ziman û wêjeya kurdî we ew peywîr û erk wekî peywîr û erkekî ehlaqî û civakî dît. Belê. Wê not û piştî ku wê bûyerê me bi dest nivîskariyê Piştî rastî me bi helbest e. Dema ku me dît helbest jî piştî ku bi salan têrê nakin hin vegotina me îca bi romanê dest pê kir. Helbestê me jî mijarê we. Jixwe em ê bêne wê derê. Niha piştî ku em bêjin dema we xwe berda bîra nivîsandinê We gelek helbest saz kirine. Em pêşê dixwazin hûn qala naveroka helbestên xwe bikin bi kurtasî. Pirtûkê ku we pêşîn dane çapkirin û bi rêzê ve em qala pirtûkê din jî bikin wisa bi kurtasî. Belê. Sala du hezar û sêzdeh de pirtûka me a ewil Rewirê. Belê. Me ev weşanxwana na Îzmîrê derxist. Belê. Û Weşanxana ya nayê. Yê nayê derxist. Li Îzmîrê weşanê dike. Belê. A di dû a. Bi yek hevokê em dikarin bêjin qala çi dike. Bi rastî jî helbest dema ku tê gotin tenê evîn tê bîra mirov. Belê.

Têkildar de di helbestên we de cî girtine. Belê ez ben. Belê. Pirtûka duyemîn kî Belê pirtûka duyemîn ya minekî qala wê bikin. Belê. Çavên şevînî. Çavên şevînî di hezar û şazda li Amedê jewceyê me derxist. Belê. Ev jî Eynî pirê bazê hinekî nûjentir, hinekî daha berfiratir. Helbestê de çiqa mirov pirtûkek dinivîsîne heqê barê mirov a rastî girantir be. Mirov xwe mecbûr dibîne ku hê baştir lê bike ew jî êk şiwan e. Bêguman bêguman mirov Bi sedhezaran berhemên helbestan jî yên celebên wêjeyî yê din jî binivîse, dîsa jî mijar xelas nabin. Mirov her tim bi çavekî din, bi hişekî din jî dinivîse. Ji ber wê çendê hetan jiyan hebe jî Nivîsandina hest û romanan jî yê bidomin. Belê em pirtûka siyemîn hinekî qal bikin. Belê, a bi rastî beriya me he kî ev her sê pirtûkê çavê şêwînê çapa diduaye, a dinê jî şîva miriyan. Belê. Dixwazim piçkî qala wê jî bikîme. Kerem kî. Şîva miriya a rastî wek nav tê navê wê jî tê xuyakirin. Ev Li ser cangoriyekî peyamek hatî malbatê bi wê dest pê kir, Ev em bêjin rêze helbest. Ew bi wê me dest pê kir, ev jî xizmekî me bû. Em dikarin bêjin şîva miriyên nemiran, şîva cangoriyên azadiyê. Belê. Belê. Bi wê Ew jî hinek mijarê ku bi rastî her pirtûk an her demê re hinek tiştên nû mirov didine der, wa hêst û ewkê mirov dinivîsîne. Yanî du hezar û sêzdeh em bêjin helbestek cuda hatiye nivîsandin a şazdeh cuda ev talî du hezar û bîsta de me

Piştî qala romana we jî bikin, em derbazê helbestxwendinekê bin. Belê. Em bi kurtasî qala romana we jî bikin. Belê. Ev rastî jî roman keda sî salî ye. Noto di dua û vir de bîst û neh sal. Ev sê min gewê, êk, gund, navçe û bajar, noto di dua heta noto heştan. Belê. Wê tiştê ku qewimîne Me ew virde em ê demê berfirahtir sênin gi dem hişkin gotî ev in lê weke dijî em kan berfirah qadê bikin belê. Belê em niha dîsa ji dilê we ji dengê we helbestekî bi temaşevanên xwe re parve bikin. Kerem kî. Belê spas.

Sar û germ dibim, hêstê min û kenê min ê derewîn. Nizanim ne bigrîm û ne jî bikenim. Dizanim piştî sî û heyt zivistanên li ser min de bihorîn, bê al û pê bihar. Gulên çavê min ez meyandim. Ez dizanim ku îşev ez ê têr bigrîm. Havalên min yê ku ji beriya min çûyn, ez ê îşev xwe berdim kewiyê de heta ku siharê serê zibê û zikirê de me. Dibe ku îro min korboniya min de mişayixek ji min derkeve. Îro rojbûna min e, pê dê û pê bavim

Weke em dizanin di destpêka dîroka mirovahiyê de têkiliya mirovan bi hev re çêbûye, dîsa bi xwezayê re çêbûye, bi dar û beran, bi gelî û çiyan, bi av û ba, dîsa bi ajalan re çêbûye û di nava hev de wisa dan û standinek kirine. Van dan û standinan hestên çawa di mirovan de afirandine? Em dikarin hinekî vê mijarê binirxînin? Belê ez benî. Bi rastî jî vêga dema ku em vêga vê bername kişîn nêv xwezayiyê de. Belê. Dema ku mirov van da ra dibîne, va û kevira dibîne û şînahiyê dibîne, bi rastî jî ew hêstên mirovayiyê Ê ji dil derdkeve holê. Dema ku ajala jî dema ku çik û ber çavê mirov bikeve, ev mirov çê dibe, ajal çê dibe, xwezayê çê dibe, tev hev re girêdayîn ne mimkîn e ku ev tişta ku mirov vêga pê hîs dibe ku ne nivîsîn e. Belê. Niha weke em dizanin di dîrokê de gelek bûyer qewimîne. Em bêjin di navbera desthilatdar û azadîxwazan de şer qewimîne, van bi xwe re hestên cuda anîne. Dîsa em bêjin di navbera mirovan de parvekirin çêbûne, van bi xwe re hestên cuda anîne. Dîsa em bêjin kêf û şahî çêbûne, dîsa şîn çêbûne, tiştên nebaş hatine serê mirovan, van bi xwe re hest anîne. Em dikarin bêjin ku va hestan bandorek çawa li civakê kiriye, li mirovan kiriye û li ser wêjeya wan, li ser vegotinê, li ser zimanê wêjeyê, li ser raçandin û vehûnandina berhemên wa bandoreke çawa kiriye, em dikarin bi çend mînakan jî şênber bikin. Belê. Rastî jî dema ku mirov besa van çend gundekî bînî ber çavê xwe, jiyana wan em bêjin serpêhatiya wan, meselê wan çêrûkan bi rastî jî dema ku mirov şînê pêşî em dest pê mixabin welatê me şînê pêtir nav û deng bîya mixabin welatê dema ku şîn çêdibe ser em bêjin Kilamek ku giran tê gotin. Dema ku em bêjin mesele were gotin çêrûk, gora ku bûyerê ku diqewimin tiştê ku tên hûnandin û ku tiştê ku mirov ser dibîne dema qaskê dime qal kirî ew îcar Piştî demekî dibe stran, dibe helbez, dibe gotar, dibe pexşan, dibe destan. Belê. Ev tev ser dayinstandinê civatê çi be civakê, ew piştî hinga merhaleyekî cuda dibe nivîsandin an jî dengbêjî tê gotin. Belê. Niha dema em lê dinihêrin di dîroka gelê Kurd de jî Gelek bûyer qewimî ne. Bûyerên wek şer, wek serhildan, bûyerên em bêjin civakî, van jî bi xwe re dîsa hestên cuda afirandine û tayîsiyê wêjeyê. Em dikarin çend mînakan ji van bidin. Belê, rastî jî dema ku mirov li vî welatî dirêne û wêjeyê dirêne,

Mêrd dikare hinek şer ber xwe bide û ser serî hilde. Lê çil sal şûnde dibîn rastî jî berxwedanek pê hempa jin pêtir pêş keve, ew pêtir dîrokê dinivsînin, ew pêtir bine sembolê vî gelî. Dema ku serhildan çêdibe, berxwedan çêdibe, bi xwe re bi destana çêdike. bi xwe re romana tîne, bi xwe re helbesta tîne, bi xwe re ew hîsê ku dijberiyê tîne, bi xwe re va teva şîn dide. Kekê Çetîn, Ez bawer im berhemên ku we nivîsandine, taybetî jî helbestên we vehûnandîne, saz kirine, gelem perî di encama hestên we yên piştî bûyerekê pêk hatine. Em dikarin hûn bi mînakekê, bi helbestxwendinekê vê bi temaşevanên me re parve bikin. Belê ez belê. Hûn dikarin hinekî çîroka wê jî bêjin pêşê. Belê rastî ev dema ku mirov tiştek tê serê mirov, mirov vê çawa serûber bike, çawa serrast bike. Belê. Rê û rêbazê ku mirov xwe jê xilas bike an mu kurbûniya xwe were, bi rêyekî de bimeşe. Bi wê rêyê de navê pirtûkê me xist rê û rê, nava helbesta ku vêga bixwînim jî rê û rê ye. Belê. Keremtî. E. Di rêyekî dûr de dimeşim. Aliyekî rê, aliyekî min. Çar wextê salê rex min diherikim. Li ber gavê min, hêstê min pêlê dikim, diçim, diçim, naqedim. Di çavên min de stêrk direvin, stêrk dibin çavên min. Di rê de rewa dibim, lê tu ey can pênc wext pê dikevî, Gulîstan, Gûristan û rê û rê. Ez Hîtler û Melek şev û rojan di nav hev de wek bêhna min Kesera min ê rê biqelişe. Firmeskê min ê berî Hizretê Nuh di cîhanê de girta. Di neqebê de zayîn û mayîn dihilweşin bi cêwî rê û rê. Pîroj û heyv di çavê min de stêrk diafirin Hê nû dixwazim gavekî bavêjim, du per çiqînim herim rê û rê. Em ji bo vê helbestxwendina te gelek spas dikin. Bi rastî jî em di naveroka vê helbestê de jî dibînîn ku hestên gelekî kûr in û her wiha ev hest di encama bûyerên ku di riyên we de qewimîne hatiye sazkirin.

û wan jî li ser hestên me bi rastî bandoreke mezin kiriye. Dîsa em dema va pêncî salên dawiyê dinihêrin, li welatê me têkoşîneke azadiyê tê meşandin û di encama vê têkoşînê de bi sedan bi hezar bûyerên xweş û nexweş qewimîne. Mirov dikare bandora va bûyeran li ser wêjeya kurdî, çi helbez be, çi pexşan be, roman, serpêhatî, çîrok, çawa binirxîne? Yanî va pêncî salan gava ku mirov tîne ber çavê xwe, bandora wa bûyeran ya li ser wêjeyê çawa xwe dide der?

ronakbîrî be, berxwedanî be û azadîxwaz be çi be her tiştê bi xwe re her bûyerek û tiştek ku qewimî bi rastî girtî zindan be bi rastî dema ku mirov em nabêjin girt girtiyê em jin girtiyê azadî tenê ew wek fizîkî bin lê wek rihê xwe azad in. Fikrê wa helbestekî xwe dem nûsandiye. Ey gardiyan de bigrin ramanê min we difirin. Ez azatê pê azad im. Yanî tenê bi rastî jî car heye belkî fizîkî mû girtî be lê ya herî girîng ji bo min Fikrê mirov azad be. Bûyerên ku di girtîgehê de qewimîne, berxwedana ku li girtîgeha qewim ya di zindanan de qewim ya, li ser hestên we bandûr kiriye û di encama wan hestan de jî we ev helbesta birên ha nivîsiye. Belê virdekî tiştekî dijî ya dixwazim bêjim, min ji bîr anî kî bi rastî jî wek kurdekî, wek mirovekî xwedîwijdan, wek nivîskarekî, wek rewşenbîrekî, Mirov vê axê de bijî hev qey tiştê ku diqewimin mû pişt guhê xwe bike bi rastî jî ji dev kurdekî be wek mirovekî mû şerm dike ku bêje ez mirov im. Her tişta ku zilma zor e ku li vî gelî tê mirov nikare binçav bike pişt bih pişt guh bike bêje ku haya min ji tu tiştî tune ez jiyana min xweş e û ez her tiştê me azad e û rast e û Tirkiye masî tim. Rastî jî şahiyê vê jî em pê şah in. Girtiyek jî be em pê re ra fikr û ramanê wî difikirin. Xweşî jî be em wê şahî ne. Em wê wa rojê neteweyê Newroza re em coş û geş in. Kelecana me dema ku mirov wê rastî jî pêk tîne ew serhildana Kawayê Nemir têbîra min û dema ku li zindanê bi rastî jî çaxê agirekî jî dibîne bîra mirov birêz Nemir Mazlûm Dogan tê anî mirov çi dibîne her tiştek şîn dibe. Li ser hestê mirovan bandor dike.

Wek nivîskarê Kurd ev ji wê tiştê dûr niha ta sibê jî em tenê ne ku wek xwedî wijdan tenê xwedî pênûs nûça çi civata me de biqewime rastî jî em guhdarî dikin, em temaşe dikin, em serborî em çavê xwe dibînin. Ew bandora ku li me dike vêga

Piştî çend meh neqediya çêrokayê îcab helbestên misadeha bes. Belê hestiyan hestên we rakirin raperînê û di encama wê de jî we helbestek sernivîsiye keremkin keremkin em bi temaşevanên xwe re parve bikin. Li ser gorekî dayikek li şûna avê rondikê xwe dibarandin. Tizbiyek destê wê de laşê wê dipelqiya. Yasînek ji ber kirî Çawa ku tu beriya min çûyî? Dema ji hezkirina bavê xwe çêbûy diket bîra wê. Dema welidî dengê wê hatî guhê wê. Êşê wê veguharandî şahiyê. Bavê wî ji keyfa rextik fîşek li ser qoçekî vale kirî. Dema jiyana xwe dest dayî Çawa reqreqa fîşekan di berdan diket bîra wê. Hêdî piştî wê rojê ne rondik barandin û ne jî yasîn xwen, tizbiyek lima ser kêla wê bo cînarê lawê xwe. Baf pê çar ma ew jî çû şêv berka wan. Dema keça wan a nexirî şaîrekî re digot. Şaîr pêdeng çû li ser gora wan bi dest rondikê wan kir. Yasînek sê cizûy xwe tim kir û Yek bav, yek dayîk, yek law te digot qey malbata wî ye. Ji ber ku li ser kaniyekî kulmek ava azadiyê vexwaribûn. Belê, dengê we li dinê be, dilê we sax be. Em bi vê helbestê ve jî hemû hemû nemirên gornediyar. û yê ku di riya azadiyê de canê xwe fida kirîne û jiyana xwe ji dest dane bi bîr tînin û ji bo beşdarbûna bernama me jî em gelek sipazî xwe pêşkêşî we dikin. Mala we ava, dilê we ava be. Mala we jî ava, zor sipas dikim ji ber ku ev derfet dayî me, me û nivîskar û xwendevan û. kurdperwer û zarokê vî welatî ez zor zor sipasîya xwe dikime û temaşevanê mev jî bi rastî jî banga dawî belkî ti bê jî bêje ez vêga bi rastî jî her zimanek aye tikîyê ji xwe dêt ele dema ku mirov zimanê xwe diparêze teqas mirov wek oldar zimanê ayetê Xwedê Teala diparêze. Ji ber wê ke ev bangawaziya min jî bi rastî jî ji dayikê me re ye, ji bavê me re û ji bav û birayê me û xwîşkê me re ne. Teqas zimanê biyanî pêtir zimanê xwe xwedî derkevin û ziman rûmeta me ye û hebûna me ye. Em xwe pê ziman Wek gavekî tineh dihesibînim. Belê temaşevanên hêja wêjehezên delal, em îro careke din bi bîra wêjeyê re bi hev re bûn. Em dîsa li Bartmana Rengîn bûn. Mêvanê me yê hêja helbestkar û nivîskar Çetîn Lodî bû. Me hem di derbarê kar û xebatên kurdewarî û yên wêjeyî yên Çetîn Lodî hem jî derbarê têkiliya di navbera wêje, bûyer û hestan de fikir û ramanên xwe bi we re parve kirin. Bi rastî jî li her welatî û hele hele taybetî li welatê me Her bûyerek hestên wisa de afirîne ku mirov dikare di encama wan de bi sedan, bi hezaran celeb û berhemên wêjeyî binivîse. Belê, em heta bernameyeke din xatira xwe ji we dixwazin. Heta bernameyeke din bimînin di nava xêr û xweşiyê de